Atu lio ah Chinland Council i funtomnak kong he pehtlai in hin zeitindah nan hi teh nan tlamtling kho hnga maw? Aa nanmah nih nan hmuh ning ah hin zeitluk fang dah nan kalpi khawh cang? Laimi kan funtomnak ah a kan funtom kho ngai ding a si ko tiah nan ruat aa maw timi te kha ti mipi nih kan theih khawh ve nakhnga tawifiannak zong in siah nangmah nih a za na ti ding bual khan rak kan chim kho la kan lawm ko hnga.
Sika lawm tuk na thiam tuk mah kong zongah hi experience vun chim ding si ahcun kan Chin miphun hi Chin miphunpi hi nation building Chinpi thawng timi kan rak nei bal lo. Ka chim ding ah uk Chin miphunpi uknak pakhat tangah a liam ciami caan a um bal lo. Mah le ram ukbawi cio kan um si. Ca nan rel ko lai. Pinlung i minthut nunah a dang cu a dangpi pawl cu Karen siseh, Kachin siseh, Sian siseh, Kawl siseh pakhat cio an ra. Kan i thim miphun cu pathum nih kan va thut cu. Ka chim duhnak cu aho pakhat tang siangpahrang tang hiti hruaimi kan rak si bal lo tikah kan miphun hi Nation building tuah hi a hau. Makha atu CNF nih kan i timhmi hi a sau cang. I tutan hi ti kan kal lai kan ti tik i hi ti kan ruah tik zongah hi timh ciammam tein kan kalmi si. Experience te kan zoh, kan Chinmi phun i politic hi kan zoh, kan Chinmi phun i lungthin hi kan zoh tikah le kan Chin miphun a chenchan hi atu lio hi a herh bik i atu lio hi a za cang tiin mi hi tha te CNF nih hin tha tein Simna workshop kanmah chungah tuah bakin a thlathla in kan tuah i kan ha timhmi Chinland Council Chin Nation Building hi ni ni ah kan ha timh i kan kalpi ti ko le ICNCC kan ti le kum hnih chung zeihmanh kal kho lo kan miphun cu kan zoh ko hna, kan zoh ko hna. Hi politic ah kan zoh ko hna. A kal kho la kal kho bak hlah. Eh, mah tikah CNM nih a si ahcun kanmah nih lu lu i khin in hihi kalpi ko si tiah atu hi Naingai party vialte cu civil society cun atu i uh, Sii diat vialte anmah a bubu nih ṭha tein sii an nih aho hmanh tlolh lo tein tonnak kan nei dih hna. Tonnak kan nei dih hna. Hi Chin ne sim ti Chin lengkhong si kan kal lai ti ṭha tein kan chimh hna tikah hitin kan tonnak hna hi ka zoh tikah kai lung si ngai ngai. A duh lomi an um lo. Sii diap tam deuh hna cu nikum hi kalpi ding si cang ti kha an upa khuaruah khua a ruat khomi le hi upa puitling nih cun mihi an duh dih. Ka chim duh hna nih CNF nih Chin mipi kan hleng bal hna lo. Policy zongah zeitik hmanh kan i hleng hna lo. Nihin ni tiang CNF nih Chin miphun kan kalpinak ah Kahdaihnak kum sari riat kan tuah chungah Chin miphun kan i hleng hna lo. Nacun atu a few chia i a ra hnga ni Chinleng khong si zongah hlen kan i tim hna lo. Hi dothlennak a tuahmi vialte CNF tu nih hin CNF tu nih hin kawhrawn cu kamah ka thah tuah i hi ti i fun dih i hiti kalpi hi kan duhmi si ko. ka khat si tikah hi kan i chim relmi cungah hin a kum hin a roh ve cang tikah le hi ti kan chut biak mi hna kongah le atu ral kan tuk pa hna kongah kan kalpi khawh bak lai ti kha sian ep nih cun kan zumh ko zeica kan zumh atu nai ka chim batung a her mi vialte kan e tong dih cang hna kan e tong dih tikah an mai an lungthin an ruah ni zong kan hmuh dih tikah i maka chung atu atu liu kan mi phun Atu lio kan miphun ah i ral kan dohnak ah le atu lio i ral sining kong ah le atu lio i kan miphun ram chung ram leng hetchette a kan cawlnak cungah cu hi Chinleng khong si ramleng zongah bu tam deuh upa cu i ton si. Cu ram chung zong atu a khuate kip ah chim dih si cang tikah an duh dih ngawt ting ka hmu ko. khual ka va tlo na tima naite zongah ee rak kan tuah piak sawsawk u a nu hmanh nan hnu cang ti kha khua mipi lei na chim peng si mah caah cun hihi cu kalpi khawk kan i tim ko kan kal cuahmah fawn ko lai ti zong kha ah, kan kal kho hrimhrim lai ti zong kha un i leh ka duh ko kai lawm